Dubare xwişk û birayê ezîz silavê xwe dê li we. Em hatine beşê di dûet bernameya Peyamê de ku em hinek bersiva hinek pirsê we bikin. Ez têrime bîra we ku hûn dikarin pirsê xwe winrê kin ji me re diriya bi maila bernamê de. Em jî hewl bidin ku em bersiva wana bidin li gor demê û li gor îmkanê xwe. Maila me jî ev e peyam at kurd yek noqta kom. Hûn dikarin pirsê xwe ji vê mailê re winrê bikin. Em hewl bidin ku em bersiva wan bidin. Ez jinek im, li Nerwic dijîm, zilamê min li mêş nake, lê gelek xêra dike û perê xwe rê dike ji xwişk û birayê xwe re û razî nabe ku ez bi pera rê kim ji xwişk û birayê xwe re, lê ez li mêş dikim û ez pera rê dikim ji bêilmî wî ne. Waw yanî mana tu demek însan gerek limêj bikê heq her tişt jê re helal e. Evna gelo re çêdibê yan çênabê? Ez nizanim perê got rê dikê xwişka ezîz yanî ji perê te ne ji perê zilamê te ne. Wextê got ji perê zilamê te bin mutleqa bê guman çênabê bê îzna zilamê xwe gotê pera rêkê ji malbata xwe re bê îzna wîna çênabê. Evna tiştekî heram e û heqê te nîn e, îlla heqê te heye ti para ji zilamê xwe bê îlmî îna bistînî demê ku texsîriya zilamê te ji jiyana te û zarokê te re hebê. Lê ji zêdeyî wan a ji malbata te re rastî çênabê. Te daniye jî ku xwişka xwe re ez para rê dikim ji ber ku muhtacê textor e, bi îzna zilamê te çêdibê. Lê bê îzna zilamê te rastî çênabê demê ku mal ê zilamê te bê. Lê demê ku mal ê te bê ti jî şixul dikî, ti jî kar dikî û mal ê te bê, ji xwe biçexî heqê te ye û em nikarin ji te re bêjin, Bi îzna kesî bistîne ji ber ku mal malê te ye. Lê demê ku tu şûl nakî û mal malê zilama, wî çaxî heqê te nîne tu destê xwe bavêjî vî malê hana bê îlmê zilamê xwe. Û ferq nake zilamê te li mêş bike û tu li mêş bikê, tu bê ev na ji min re helal e, rastî ev na nabê, ev na gunehek e, divê tu heş xwe hebê. Pirseke dî dike divê li cem me li vê dê goştê helal jî nîna, zilamê min jî razî nabe ku em goştê helal bikirin ji ber ku biha ye. Gelo ez gunehkar im demê ku ez vî goştî bidime zarokê xwe? Ji ber bihabûnê Xwedê Teala zilamê teştera wekî dibêjê dilê wî şefeqet û rehmetê bixiye de inşallah. Û destê wî ji we re veke, yanî demek mesela qesîstbûnê heye, bixulbûnê heye, Xwedê Teala destê wî ji we re baş veke. Lê rastî ez nizanim destpêkê ka goştê helal meqseda te pê çi ye? Ka goştê helal heye yan nîn e, li ne rojê me daye diyarkirin rastî li gor îtîlaa me, li gor zanibûna me û me çûye me dîtiye bê çi rengî heywan serjêkirin tê gurandin. Û me gotiye yanî heywanê normal li Nerwcê bi taybet li Nerwcê ez vê gotinê dibêjim ji xelkê Nerwc re ji ber ku hûn welatên dî ez nikarim vêna gotinê bêjim. Li gor me fêm kiriye rastî ez dikarim bêjim helal e. Lê nizanim heke te îtîbar bike ne helal e yan heywanekî dî tu dibêje ka li gor fehmê te ne helal be heqê te nîne tu bidê zarokê xwe. Tu gunehkar î tu karê zarokê te bê goşt îdare bikin. Madam mesele helal û heramî tê de ye tu pirsgirêk ji goşt nayê tu karê goşt naxwe jî Xwarinên cuda dikarê bixwe, tu savar û birincê dikarê bixwe û tu goşt nexwe. Kar Karîn Reşîd, Dibê ez dixwazim te re biaxivim, çima wan bersiva maila min nadin? Telefonê dixwaze rastî birayê ezîz, xwişka ezîz nizanim yanî ez nikarim telefona xwe li ser ekranê televîzyonê jî bêjim. Dikarê vegerê maila me yî taybet li gor malpera min tide derbas bîyê de www dot xeznewî kaznewî nuqta DE, Dûr de tu karê tu ji min re bişiyênê û ez karim hin ganê reqima xwe bidime te. Lê rastî li zehmet e yanî telefon gelek tên û ez jî zor zehmet dibînim yanî ez nikarim telefona xwe li ser ekranê televîzyonê bêjim. Lê tu karê têkiliya min bikê li ser emaila malpera min û hin ganê em karin bi hev re bidin û bistênin. Xwişka Gulê dibêje silav ji Şêx Murşid re, pirsa min demê ku min zewac kir bavê min ji min pirs nekir mehra min çi ye û demê ku mala eqda zewaca min kir gelo zewaca min rast e û ê ku min zewac kiriye li gel wî kurêk meta min e û demê ku min zewac kir emrê min pazdeh salî bû. Rastî li gor dînê îslamê yanî îşte pirs nekiriye lê dibê ku malbata te bizanibê, demê ku pirs nekiribê jî heta ku di esnaê eqda zewacê de mehr neyê gotin li gor dînê îslamê dibêjê yaqa'u leki mehrul mithil yanî hevalê te, keçmamê te, xwişkê te, keçxalê te çi standibin tu jî weke wayî tê distênê lê wextê ku we behs nekiribê jî ne mana wê na ku zewaca te batil e zewac rast e û sehîh e û Xwedê Teala jiyana we bi rehetî û xweşik berdewam dike. Ez ji Londonê me, ez vê mailê re rê dikim, silav ji we re û spasiya we dikim ser vê bernamê. Ez û zilamê xwe me tîfaq kiriye ku em zarokan neyênin heta ku halê me baş bibê. Gelo ev ne helal e heram e? Na ev ne helal e, ji ber ku ji me dînê îslamê de ferq heye nabeyna. Ez bi kurdî çawa bêjim tenzîm yan te'dîl behwer kin bibihûrin rastî nizanim peyva kurdî min dernakeve nayê hişê min vê deqê yanî demê ku însan hemil yekcarî qut bike ew ne heram e lê bihêlê te'xîr bike biecilênê heta demekî dî ewna mutleqa helal e.

Helî bê xeyla ew hîlê hîl şîrê hîla demê ku zarok zû çê dibê yanî her neh meha jin bi heml bê û zaroka bênê ev şîr ev zarokê hana ê ku hê ser destê dayika xwe ye û ji sînga dayika xwe şîr dixwê ev însanê hana têr şîr nabe tu mecbûrî wî bê şîr vekê û tu zarokê dî bixê dest wayî de ji ber vê yekê demê ku heml Ji bo xatirê ku hûn demê bixine nabeyna wa de yan hûn tecîl bikin heta demekê ku halê we baş bibe, mutleqa ew ne helal e, xemnakê heqê we heye, lê bi yekcarî rastî ew ne heram e, ne li gor daxwaza Îslamê ye. Pirsyar dikin, divê bername gelek caran em xweş nabînin. Dubara wêna kengî ye. Ez karim ji te re bêjim bername her roja pêşembê saet heftê êvarî tê weşandin. Dubara wê yî ewil tê kirin nifsa rojê de piştî saet yek, yekê êvarê piştî îşevê. Roja înê dubara di dûa saet sê û nîv, dubara çara saet yazdeh û nîv ev jî heme bi tewqîtê Diyarbekirê tewqîtê bi dema Kurdistanê ne heme. Dema ewil yanî weşandina ewil roja pêşembê saet heft. Dubara wênay ewil saet yekê êvarî, dubara diduwa saet roja îneyê saet sê û nîv, dubara çara saet yazdeh û nîv bi dema Kurdistanê. Kekê Zohrab dibêjê Slaviş Şêx Murşid ra û Bavê min emrî wî şêst û pênc sal a, li mêj û rojî nake, ez çi bikim ji bo xatirê li mêj û rojî bigirê, bavê te ye, zêdeyî nesîhet û şîret û dilxwaziyê heqê te nîne. Kes ji me nikare xelkê bi zorê bênê li mêj û rojiya. Bi şîreta xweş, bi axiftina baş wek ku xwe Teala di Qur'ana xwe pîroz de dibêjê, Ud'u îlâ sebîlî Rabbike bil-hikmeti wel-mew'izetil hasene, bi hikmet, bi mew'iza baş, bi axiftina baş, bi axiştina can, bi qurban, bi heyran, tu karê şîreta li bavê xwe bikê, zêdeyî wê ne, heqê te nîne ku tu zorê li bavê xwe bikê. Kekê Newwar ji Kurdistana Tirkiyeyê mafê bav û dayika li ser zaroka çi ye? Heqê bav û zaroka zendikin me gelek caran me dubare kiriye û me gotiye jî ku çiqa heqekî gelekî mezin e li ser zarokê wan e. Heta da derecekê ku Pêxember aleyhî selat û weselam gotiye, Bi heşt bin piyê dayika de ye. Însan wextê ku bixwazê Bi herê bi heştê însan ku bixwaze razîbûna Xwedê Teala, gerek dê û bavê xwe li vê dinyayê razî bike, rastî dema me nema, dibê ku ez di rojekî dî de bersiva te bi baştirin, bi bi firebûn baş şirove bikim bersiva wê ne. Ev bû peyama me îro heta heftêkî dî bi mênet xêr û xweşiyê de.